Bonjour daholo. Salama e. Manahoana daholo. Mino ny anarako dia architecte écosystème ato amin'ny Mvoly za. Andriala Ramanantsoa, responsable relation client ato amin'ny Mvoly. Lina Ramiandrisoa, tompon'andraikitry ny serasera ato amin'ny Mvoly. Et aujourd'hui, J'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous présenter Aime-vous la fo. Aime-vous la fo a, ny antombohan'ny hevitra dia mijanona amin'ilay resaka hoe inclusion financière ho an'ny olon-drehetra. Noho izay anjara asan'ny Aime-vous la izay dia nanapa-kevitra izy ny hanome fahafahana ho an'ny clients rehetra n'inon'inona opérateur-ny, ao anatin'izany ny zéro trente trois, zéro trente deux na ny zéro trente sept, ny zéro trente quatre na ny zéro trente huit, afaka misitraka ny service financier any amin'ny sida rehetra. Ny fanokafana ny kaontin'ny Vodafone moa izany dia natao farak'izay tsotra, ao anatin'ny dimy minitra monja dia misokatra ny kaonty amin'ny Vodafone client anankiray. Ny ataony dia mila fotsiny izy mi telecharge ny application N vola ao amin'ny play store na app store, rehefa vita izany dia manaraka fotsiny ny étape de souscription izay hoe fangalana sary indray mipika fangalana sary ny pièce d'identité ny ekeny N vola ao anatin'izany dia ny karapanondrom-pirenena, ny passeport, ny carte de résident ary ny permis de conduire biométrique. Dia aorianan'izay dia mamehy ny information personnel-ny fotsiny izy dia rehefa vita izay dia miroso amin'ny famoronana ny code secret MVOL dia avy hatrany izy dia tafiditra ao anatin'ny application dia afaka manao an'ireo transaction financière izay proposer-ny MVOL. Ny tsara ho fantatra dia ny fanokafana compte mVolafo dia tsy mila intsony ireo clients mi se deplacer a makera amin'ireo toeram-pivarotana mpiara-miasa na compte mvola. Raha sendra misy manahirana anefany a dia vonona hatrany izahay eo anivon'ny service client a hanome anareo a toro lalana afaka miantso avy hatrany a ny service client na ihany koa mandefa a message facebook amin'ny page facebook ny mvola. Rehefa manokatra compte M-vola amin'ny alalan'ny application M-vola ianao dia ny tombontsoa lehibe azonao aloha dia ny fampiasana an'ireo tolotra M-vola efa misy eo ny dépôt sy ny retrait azonao atao eny amin'ny cash point na eny amin'ny telma shop na pop M-vola eo ihany koa ny fandoavana vola eny anivon'ireo mpiara-miasa M-vola anisan'izany ny grande surface ny restaurant sy ireo mpivarotra rehetra mahazatra anao Ary misy ihany koa ny atao hoe Sibito M-vola izay ahafahanao mi-recharger ny kaonty M-volanao amin'ny alalan'ny carte bancaire Visa na Mastercard. Dia ny tombontsoa anankiray lehibe indrindra dia ny eo amin'ny resaka tarifa satria rehefa manokatra kaonty M-vola amina numéro 32, 33 na 34 ianao n'inon'inona laharanao dia misitraka tonga dia misitraka avy hatrany ny tarif M-vola izany hoe rehefa mandefa M-vola ianao any amina compte M-vola 032, 33, 34, 38 dia tonga dia ilay tarif M-vola no appliqué. obstacle na challenge angamba ny eritreretiko hoe teo amin'ilay nanamboarana an'ilay idée mihitsy Hoe ahoana ny atao mba ho ahatonga ny le ny vola ho accessible amin'ny opérateur rehetra. Na ny eritreritra an'izay fotsiny ara dia efa sahirana satria mitovy amin'ilay hoe mandeha soirée dansante ianao an dia misy olona mandihy be dia be ao anatiny ao nefa tsy maintsy miaraka rythme zareo dia nefa samy manana ny musique-ny ihany koa izany hoe ilay opérateur izany no manana ny musique-ny eto. Dia novainay tanteraka mihitsy ny concept technique tao anatin'izay, dia ny logique iray tao ambadika tao novaina tanteraka, izany hoe logique technique izany. Satria raha ohatra ka hoe nisitraka ny mvola ny opérateur taloha dia anankiray ihany izy, fa izao ny opérateur rehetra dia afaka misitraka ny mvola daholo anatin'ny app mvola. Ataoko amin'ny teny frantsay ilay izy hoe inclusion financière no tena mivoitra ao anatin'ilay izy. Ny atao hoe inclusion financière dia fanomezana amin'ny vola ho an'ny be sy ny maro misitraka tolotra ara-bola tsotra, haingana, azo antoka ary mora ary indrindra indrindra manaraka manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. N'inon'inona laharany, n'inon'inona toeram-piaviany, n'inon'inona anton'asany dia afaka misitraka an'izay. tolotra ara-kolontsaina. Veloma ary. Veloma daholo ô! Veloma daholo!